Сывлӑх сунатӑп эфирда тӗплӗ калаҫу студире Елизавета Зайцева. Тӑван кӗтес кил ӑшши, кил. Сӑмахӗ те чӗнсе каланӑ пек вӗт. Ҫемьери ырӑ йӑла-йӗрке пирки сӑмах пуҫласан эпӗ ваттисен сӑмахне аса илетӗп. Килӗшӳ, килӗнтеш. Чӑнах та паянхи пурнӑҫра ҫак сӑмах пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Мӗн тумалла-ха тӑван атте-анне парнеленӗ ҫӗре ялан асра тытма? Кун пирки эпир Сӗнтӗрвӑрри районӗн Сӗнтӗр ен ентешлӗхӗн ертӳҫипе Андрей Кузнецовпа тата чӑваш халӑх артисчӗпе Иван Ивановпа калаҫӑпӑр. Сывлӑх сунатӑп сире, хаклӑ хунасем. Сывлӑх пултӑр сирене. Андрей Геннадьевич, эсир иккӗмӗш ҫул ӗнтӗ Сӗнтӗр ен ентешлӗх уявне йӗркелетӗр. Мӗнле уяв вӑл? Мӗншӗн ирттеретӗр эсир ӑна? Сӗнтӗрен ентешлӗх уявӗ паллах ӗнтӗ вӑл уяв, анчах та уяв пек кӑна мар вӑл, ытларах ӗнтӗ тӗл пулу. Вот ҫак пирӗн районта ҫуралса ӳснӗскерсем, паянхи кун пурнаҫҫӗ нумайӑшӗ район тулашӗнче, республика тулашӗнче, шӑпталап ӗнтӗ кашни ҫул ҫулталӑк иртсессӗн эпир ҫак тӗл пулуна ирттерме хатӗрленетпӗр. Кӑҫал Ноябрь уйӑхӗн вун пӗрмӗшӗнче, пӗлтӗрхи пекех, Ухсай культура керменӗнче пуҫтарас терӗмӗр эпир хамӑр ентешсене. Вунса кӗрсе кӗтре вӑл пуҫланать пирӗн уяв. Кунтан те пирӗн паян хӑнара тӗп режиссер, уявӑн тӗп режиссерӗ Иван Иванович Иванов. Вот ҫавӑнпа та вӑл каран кӗскен каласа парать пуль тесе шутлатӑп пӗтӗмпех. Мӗнле вӑл иртет пирӗн? Иван Иванович, кӑҫалхи уяв ытти ҫулхисенче мӗнпе уйрӑлса тӑрӗ?
Кӑҫалхи уяв, ман шутпала, ыттисенчен пӗрремӗшӗнчен вӑл пирӗн кӑҫалхи ҫул Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫитни, ҫитмене халалланӑ уяв пулать. Унсӑр пуҫне пирӗн Чӑваш Енре кӑҫал Константин Иванов ҫулталӑкӗ, Раҫҫейре литература ҫулталӑкӗ. Ҫавна халалланӑ уяв пулать. Тепӗр кӑсӑклӑхӗ ҫавӑнта пулӗ. Тен, чӑннипех те кӑҫал пирӗн уява ҫамрӑксем ытларах килсе курӗҫ тетпӗр эпир. Ма тесессӗн хальхи вӑхӑтра тапхӑр пуҫланчӗ. Чӑваш халӑх хушшинче те, Раҫҫей халӑх хушшинче те Тӗнчери халӑх хушшинче те тейӗпӗр. Ҫамрӑксем вӑтӑр, ҫитӗнпилӗх, хӗрӗх ҫулли ҫамрӑксем хӑйсен ҫулӗ ҫине тӑрасшӑн, пӑтранаҫҫӗ тейӗпӗр. Ҫав вӑхӑтрах хӑйсен ҫулне тупаҫҫӗ. Тӗнче шайӗнче илес пулсассӑн та ҫав пире кӑсӑклантарать. Ҫавӑнпа та эпир ҫак тапхӑрта хамӑр енрен тухнӑ ҫамрӑксене тӑван ҫула манма парасшӑн мар. Тӗнче аслӑлансах пырать, вӑл илӗртӳллӗрех пулса пырать. Ҫав вӑхӑтрах хамӑрӑн тӗп-тӗрӗс ҫула, тӑван ҫула, атте-анне ҫумне, тӑван кӗтесе, пире ҫуратнӑ кӗтесе мантарас маррине шута илсе эпир ытларах ҫамрӑксене явӑҫтарма тӑрӑшатпӑр. Литература ҫулталӑкне халаллатпӑр тетӗр. А мӗн тӑватӑр-ха эсир литература ҫулталӑкне халалласан? Мӗнле ӗҫсем тӑватӑр? Эпир палӑртса хӑварасшӑн, пирӗн тӑрӑхран чӑннипех те хальхи вӑхӑтра сумлӑ поэтсем те пур. Вӗсенчен вӑл пирӗн Михаил Федоров. Пӗҫӗпӗрре каларӑмӑр, ҫапла вӑл пирӗн арҫури ҫыракан. Вӑл чӑваш литературинчи классик. Ӑна халь те тӗпчеҫҫӗ. Эпир унпала питӗ мухтанатпӑр. Пирӗн пур Альберт Канаш. Акӑ вӑл хӑй аллипе тытнӑ кӗнеке. Мана ӑна парнелерӗҫ. Вӑл вырӑн ҫинче выртакан поэт хӗрӳ поэт. Вӑл Октябрьскинче ҫуралса ӳснӗ. Пирӗн пур хальхи вӑхӑтра Любовь Мартиянова, поэтесса. Ман шутпала хальлӗхе Чӑвашра ӑна ҫитекен хальхи вӑхӑтри поэтессӑсем ҫук пек туйӑнать. Ялта пурӑнать пулин те сӑвӑ хыҫҫӑн сӑвӑ шӑрантарать, кӗнеке ҫине кӑна кӑларса ӗлкӗрмелле. Пирӗн пур Левтина Мария, сӑвӑҫ, драматург, артистка та пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Кӗнеке ҫине, кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке кӑларать. Пирӗн пур ҫӑра петти, Ниҫта кайса кӗреймесле ҫырать вӑл вырӑсла та, чӑвашла та. Тӑван ҫӗре ниҫта кайса кӗреймесле юратать. Пирӗн пур чылай краеведсем, вырӑнти сӑвӑҫсем, ҫыравҫӑсем. Ҫавӑнпа та эпир вӗсене, паллах, ҫак уявра чыслатпӑр. Вӗсене халалланӑ выставка та пулать пирӗн. Унсӑр пуҫне пирӗн ҫав иртекен уявра кашни поселени хӑйне евӗрле тӑван ен, Манӑн ен, тӑван ен ятлӑ выставкӑсем тӑваҫҫӗ. Ҫав, паллах, пире курма килнӗ ҫынсене, ҫавӑн та пуҫтарнӑ халӑха кӑсӑклӑ туйма пултарать. Андрей Геннадьевич ҫак ентешлӗх уявне ирттересси хӑй вӑхӑтӗнче чарӑнса ларнӑччӗ. Эсир ӑна тепӗр хут сывласа яма пулӑшӑр. Мӗн хистерӗ сире ҫак уява чӗртсе яма? Ман ӗнтӗ ентешлӗх ертӳҫине Евентий Иванович мӗн ҫултанпа суйларӗҫ. Шӑпталӑп ҫак вӑхӑт иртсессӗн эпӗ ӗнтӗ ун чухне ӗнтӗ уставпа килӗшӳллӗн икӗ ҫул ман ӗҫлемелле май ӗҫлемелле пулнӑ. Вот икӗ ҫул иртнӗ май ҫакӑнтан ӗнтӗ тепӗр тапхӑра куҫас умӗн эпир ӗнтӗ хамӑр ӗҫсене пӗтӗмлетсе ентешсене пӗр вырӑна пуҫтарса ҫакӑн пек уяв йӗркелесе ярас терӗмӗр. Пӗлтӗр вӑл пирӗн пулчӗ питӗ вӑйлӑ уяв. Ухсай культура керменче пуҫтарӑнтӑмӑр шӑпталӑп ӗнтӗ. Ҫак ноябрь уйӑхӗнче пулчӗ вӑл пирӗн. Палах ӗнтӗ кунта ӗнтӗ питӗ пысӑк тӳпе хӑвӑр ӗҫперен район ҫыннисем, ял администраци пуҫлӑхӗсем питӗ ҫакӑнта пурте кар пӗрле тӑрса ҫак уява хутшӑнни вӑл республикӑран пуҫтарӑнса килни питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ самант пулчӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн те чӑнах та нумайӑшӗ килте курайман ҫак уява интернет урлӑ телевидени урлӑ анчах пӗлчӗҫ. Ҫакӑн хыҫҫӑн те нумайӑшӗ мана пырса калакансем те пулчӗҫ. Вот пӗлтӗр эпир килте кураймарӑмӑр, кӑҫал ҫанта пирӗн килте курасчӗ-ха тесе. Вот ҫана шута илсе, чӑнах та ӗнтӗ, кашни ҫулах ҫак мероприятие ирттерес те пир. Эп шутлатӑп, икӗ ҫулта пӗрре ирттерсен вӑл ҫителӗклӗ. Вот чӑнах та ӗнтӗ шапталӑп пирӗн кӑҫал питӗ тӗрлӗ самантсем пулчӗҫ пысӑк суйлав берни иртсе кайрӗ, республика пуҫлӑхне суйларӑмӑр. Унсӑр пуҫне ӗнтӗ ял администраци пуҫлӑхӗсене тепен ҫӗнӗрен ҫал суйлаттартрӗҫ, депутатсем ҫӗнӗрен суйланчӗҫ пирӗн. Ҫаксене ӗнтӗ ҫынсене паллаштарас тесе Хулара пурӑнакан пирӗн ентешме паллаштарас тесе ҫак уява кӑҫал ирттересех терӗмӗр. Ҫынсене пӗр ыйту канӑҫсӑрлантарать, мӗншӗн уява тӳлевлӗ кӗрсе курмалла теҫҫӗ?
Ку ыйтӑван типӗ чӑнах та нумайран нумай ҫынсенчен илтрӗм. Нумай ҫын мана пырса каларӗҫ. Анчах та те ҫакӑн пек эпир шутларӑмӑр, вот ентешлӗхре пирӗн те президиум пур. Ҫак президиума пуҫтарса канашлу ирттертӗмӗр. Ҫак канашлуран те тӗрлӗ хуравсем пирӗн пата килсе ҫитрӗҫ. Вот тӗслӗхрен, ентешлӗхе ӗнтӗ, ентешлӗх вӗт-ха пирӗн обществӑлла организаци, унта пире никам та ӗҫ укҫи памасть, памасть. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ нумайӑшӗ паянхи кун ентешлӗхе пулӑшасшӑн, анчах та вот пӗр ҫын хулпуҫҫи ҫине анчах тиес килмест. А кун пек пӑхсассӑн ӗнтӗ ҫын килсе ҫакӑнта уяв ӗнтӗ вӑл пин ҫӑрал тенкӗ анчах тӑрать, хакла мар вӑл пӗррехинчен палласассӑн ӗнтӗ. Вот ҫак килнӗ ҫынсем ҫак укҫана тӳлесе ентешлӗхе кӑштах пулӑшу параҫҫӗ.
Пӗрлӗхре вӑй тетпӗр, уяв ҫитӗнекен ӑрӑва ҫак шухӑша ӑша хывма пулӑшӗ-ши? Тӗрӗс.
Ман шутпала, ҫак уяв чӑнӑхах та ӑша хывма пулӑшӗ. Мӗн-ма тесессӗн уяв хыҫҫӑн никамӑн та саланса каяс килмест. Уяв хыҫҫӑн пурин те ҫитес ҫул каллех тӑвӑпӑр ку уява тесе калас килет. Вот. Эп кунта виҫ сӑмахпа кӑшкӑна палӑртса хӑварасшӑн ҫак ентешлӗхсен ӗҫӗсем пирки. Эп ӑна астӑватӑп. Вӑтӑр ҫул каярах ентешлӗхсем пуҫланса кайнине чӑваш халӑх хушшинче ӑна пуҫларӗҫ тӑвайсем, ӑна пуҫларӗ пирӗн Григорий Филиппович Федоров пирӗн артиста ӗҫлетчӗ. Тӑвайсем пуҫларӗҫ, каран ыттисем ҫавнашкал йӗркене малтанласа вӑл хӑйне евӗрлӗ ӑнланмалла мар пулӑмччӗ. Каран пӗрне-пӗри курса чӑнах та Шупашкар хулинче ентеш сӑмах тупрӑш шыраса Янташ та мар, ентеш, ентешлӗх теме пуҫларӗҫ, вара пуҫтарӑнма пуҫларӗҫ. Эп шутлатӑп, ентешлӗхсен унӑн вӗсен тӗллевӗсем пысӑк, вӗсен хӑйсен тӗллевӗсемне пӗлеҫҫӗ. Калас пулсассӑн пирӗн Сӗнтӗрьен ентешлӗх ҫинче, Сӗнтӗрьен ҫинче, паллах, ҫак пӗрлешӳре ӗҫлемелле ҫамрӑксен те. Эп вӑл ӗҫре вӑтӑр ҫула яхӑн ӗҫлеп, яланах пӗлнӗ, мӗн ӗҫлеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫак ентешлӗхе Андрей Геннадьевич ертсе пыма пуҫлани, ҫамрӑкҫын ертсе пыма пуҫлани, лава туртма пуҫлани вӑл пирӗншӗн лайӑх, ватӑсемшӗн. ватӑсемшӗн, шур сухалсемшӗн. Пирӗн питӗ хисеплӗ шур сухалсем пур. Никифор Егорович Наумов вӑл, пирӗн мӑчавар чӑваш халӑхӗн вӑл пуҫа, пуҫараканӗ пулнӑ пирӗн ӗҫе. Пукаш Тули поэт, вӑл ветеран, вооруженных сил те пӗр, вӑл вӗсем пуҫарнӑ, вӗсем пуҫарнӑ ӗҫе, вӑл ҫак уявра кӑна мар, Сӗнтӗрчен ӗҫӗ. Вӑл кашни кун ҫав ӗҫпе пурӑнасси. Мына вӑл пирӗн Андрей ҫамрӑкҫын ҫапла кашни кун туйса пырать хӑйӗн ҫинче. Уявран уява кӑна мар, уяв вӑл мӗнле калас? Вӑл даже вӑл хӑйне, хӑйне майлӑ вӗт палӑрту та мар. Унӑн ӗҫӗ питӗ нумай. Вӑл ҫакӑнта пӗрле пухса пӗлтересси кӑна пирӗн Сӗнтӗр Ен пур вӗт-ха тесе, пуҫтарнӑ тесе каласса, пурте ҫав вӑхӑтрах пирӗн калас килет, пурте ҫав тӑрӑхран тухнӑ ҫынсем, пирӗн ялсем те эпир, ҫав тӑрӑхри ҫынсем ҫак Сӗнтӗр Ен пӗрлешӗвӗн ӗҫне кӑшт та пулин усӑ кӳресси. Чӑнах та вӗсем ӗҫе тӑвасшӑн, ӗҫ тӑвасшӑн ҫапла вӗт е ӑш сӑмахпа, е ӗҫре пулӑшса, е укҫан кӑшкӑна пулӑшса ҫав тавралӑха, ытти тавралӑхсен хушшинче кӑшт кӑна кӑтартасси, палӑртасси ҫанна тумалла. Андрей Геннадьевич Иван Иванович тавтапуҫ пирӗн ыйтусене уҫӑмлатса панӑшӑн. Хисеплӗ куракансем, ҫакӑнпа пирӗн кӑларӑм вӗҫленчӗ. Пурнӑҫ ҫулӗ таҫта илсе ҫитерсен те тӑван ене манар мар,